Leti, Eh, bi ane kunyako goyi. wacha ne asipo. In nitie minwa. Antie. Iwito network.
Network ok awito to ringo nang'o. Eh.
Mm. Papa owuo kanyi. Kamino tuor. Aga timre kamino tuo. Papa owuo. Mm.
Yaani mama chon inde ite. Apenyo ninde ite. Mama chaka mina no chwe gi malo no. Mm. Oninde ite. Dichwo kony koso.
Odak ni dichwo timo gimoro amoro ni nikelo ni. Ni nyathi matis moro mineno marudre kaka cha ni macha miyoro. Apenji.
Mm. Odak ni dichwo ng'iewo sikare, ng'iewo alot. We kata ni ng'iewo tiyo gi nyathi moro matis cha moro mineno rudre kaka cha cha. Mm. Ni mane nyathi mago baje ni be mako kalam to ndiko ne dhako cha. To bet.
To bet. Tento timo nang'o? Noluoro wuon otuor. To koro chal nade? Ting'eyo. Mm.
Chieng' moro cha dhi ode. Mm. Adhi gole olole ite, odok e ite. Eh. Mm. Mara chwore noyuda. Iringo.
Kore chapilo matindo. Iringo. Ma chapilo matindo.
Iringo monego iwe tiendi. Mana nature dhodi.
Mm. Lakini gima na sense kacha. Mm. Macha wadagolo oko. Macha wagolo oko. Macha dar kacha.
Tipani ben gi wich mikinya gole oko to nyalo. Na so meda kemo kuma tin. Mm. Macha loko yot. Macha wadwa loko. Eh? Wadwa ringi rudo. Sani dichuo kiket ni ni dichuo go ni. Ni kacha kata simbi kabambe ni. Onge go.
Onge go. Kata kaka idiyo kia. Eh. Odak ni wuon Otuoro omo to ke- to ogo ko ke wiye dhako wadwa. Mm. Leti. To kako chwecha chunye ma. An leti neno dak mwadago ni. Mm. Bineno. Dagni. To kata an mm, dak ma Dhako cha wagolo.
Dhako cha wagolo kacha. Macha macha Macha wadadwa ke odwa ka. macha macha Macha mwadwa loso go market ka. To dong en sadi sani ing'e ni kaka odonjo kwarwake maber. Ing'e ni wan ji oseng'eyo wa area ni. Eh? Koro en modwa kele. En modwa tiyo kode to sukari donjo to bulu bado. Sukari donjo to bulu bado. Koro sip ing'ega ing'ega wicho. Omera ka wicho ne. Eh, obo.
Macha we obi. Odwa yie.
Mama cha ing'e odhi pache wadhi loko makata dichuono. Hmm. Obo kata kata Eh, to aol gi chandruok yawa. Jaduong' ma wuon otwara ni ng'ani thaga malich kama nang'o. Adwa dhi e kasipo koni. Chieng' moro nobiro ira kata wuon otwaro nogole gi ng'wech. Adhi awinjo ni no to notemo wacho na nang'o. Ngima na nyalo lokore. Aol gi thagruok e dalani ma nyaka nachak thagora gi nyithindo. Lakini odwa chako Lakini- rwakre maber. Dhako cha osedak e chandruok.
Osechandore. notworo wuodeno notimo penj eh. ni jaduong' nong'ise notworo mondo odhi kareru to jaduong' be wiye otow gi kong eh, wiye otow e dhoot madho tikonyri nang'o gi nyithindo ni dhako to bet mana gi yuoche e laro dhako taro kiny nyaka odhiambo to dong' kata mo madi wicho kata sama onyalo lielo go wiye box kamae e, mokete stadi ite kama onge dhako nywanre ma onge en lakini macha wadwa golo oko wadwa golo oko kasole tini neno nang'o To mano dong' wane mwabedo kwasegolo ji ka ji adi mon adi mwayudo kaka nywandore. Be iparo mama mane wagole cho kona kacha cha? Ne ka tite twere moingo Eh. kata. Mm? To To wan ni- mwagole. to nigi jo in fact. Although otherwise gere. Mm. Eh?
Ma kat ng'en de chuo. Chuore chi ng'en nowe kong. Kech oneno kaka dhako timore. To gima duong'. Mm.
Ni min otworo twagole dala cha. Acha to wago.
Mwakel waket e room waka.
Kendo dwa bet perfect.
Ma kata ka chieng' moro go kwano kodok mm. to wuon otworo wiyo change. Wuon otworo wiyo dwa change. Wuon otworo thago dhako cha. Odwa ng'e ni kara dhako ni omako mi. To nyathi moro mathis ma ginene cha. Ma moro mathis mineno ma, ma rudre kanyo no. Mm. Nyathi chocha mama cha maber. To chaye to chaye. Ah, ma advice eh.
Mm. Nyathi na we kanyo. To chaye to wuon gi boneno kaka nywandre. Ah, nyise ni nyathina we kanyo. To wuogo oko dwaro kaka to odang gi sikul. To karo podhi madho kong'o gi wuon. Dong kama na uh, late. Mm. Koro gima ma ditim. Donj kanyo ing'e gimoro ma dango. Wachwak wariwa. Eh, ng'e wiche ne nono kama ok nyalre. Koduogo to yudo ka wicho chie. Wiche ne nono kama ok nyalre. To kata dhako ni da opar sama chuore onge da opar apara mobi olim wa odwa ka. Dhako ni nyalo yudo konyruok. Ing'e chieng' cha jaduong' cha noka sama dina ng'e dina advice no bika. Lakini with time odhi biro. Gima an go gadier ni with time odhi biro. Leti. Eh, Lasie gimoro kaka to marach. sawa.
Mm, awinjo mana ka koro dong akech kech akech.

Abiro. Imuomo?
Amuomo. Wiyi okonyi chon.
Abiro. Karibu, karibu. Leti?
Eh. Edo ka liel e samoro wabedi ko tiende kae, odno liet ma. Odno timo liet.
Odno liet.
Eh. Ela ni meno. Antie. Intie. Antie mama.
Mino twaro limo wa. Mm. Alimo uka.
Mino twaro bedi bedi bedi. Eh. To ne tuori wuotho gi tiendi ma tiende timo mana buru. To na wuotho ga ng'ana to dhako wada wuotho gi tiende. Dhako ni matek ma be we chako wacho ni bed na piny. Opato to motuche tiendi ya wada gi tiende. Ng'ani wadi na yo madalo ga mana kama. Iki ka ng'era neno ma ka dhi meda typhoid wada. Urie nade ka? Wantie maber mama. Mm. Ai, to di wangi tara tara. Antie ngima. Tipondo.
Nade?
To kaka chieng' cha jaduong' cha notiya cha iwuok nang'o da? Oonge. Oonge.
Eh. Inyalo go mariek mosa. Koro gima okela, ok adwa budho ka. Tapenyi min otuoro, Eh?
titweri nade? Dong' arwako lawa.
Obro chano ka leti tere mos. Koro gima okela ka, niwuoyo koda. To wachni nosechanda. Nodhi gi pachi.
Nodhi gi pacha. Ahero ga ji kimogo.
Koro abiro mondo awinji. Oh, kamano. Mm.
ahero ga joma kawo advice komi Mm. ibedo ng'ama kowach ne wach wach odong' ka chando riel mare Osechanda.
riel mari sibedo Mok aneni. ok ochung' tir Mm. siko dini mana ni Kor ka gima Onyalo rach. bam Ni simu ba onge go. wach note mana yogo kuomi Owada. di nyocha ibed gi simo de nyocha aseloso ni weche gi chon Eh, koro koro miya network. chalo kama Mm.
Ineno dala midake cha? Mm. Dala cha? Mm. Kigure wiri so e wi kama. Mm. Ohala wani.
Adhi tho. Idhi tho.
Adhi tho. Kana go jibadi ma pod mundi ni nitie gi. Mm. Mage de chidrete. Adhi tho. Uh, nyaka iywae riyo.
Hey. Nyaka giche. Ondingi mopong ni. Mm. Mago dhi rumo te. Koro miya urna ok adwa na bodhi. Mm. Ochiegni duogo. Owuok mana matin. To ka oyudo ka onge. Mm.
To lweny yore mm. to in kaka ipong'no kawe ni goyo ah, ah. mama nokwere ni dichwo ok igo adichwo ah, to ok igo eh, mm.
kata inge mm.
ok igo anto nitie moko makale ga nyaka wach ma eh, jaduong' tiyo jony ma kata tem nalir a ok lire ya jowa to ndalo tinde ng'eny kuoma eh, adwa nariera loka ka min adhiambo kae ne min adhiambo ka duse apenj mama nitie Mama onge. Otuoro sego wuok. Ah, Gima itim, gemna gweno moro ma aketo kanyono, gemna gwenono, adwa rierago kae. Eh, Gemnaga ma gwenono ka, arierago matin ka. Nyathina in eri, ng'eni wiyi mako network ka wiya. Emomiyo nachak iminwa. Bas. Donge ing'e ni pesa to kawuoth gago koro in gi mitin idhi e duka kacha cha kawuono ajiwoni iwinjo kawuono ikaw siling pradi prariyo eh, ikaw prariyo dong mano ber kodi iwacho molako wiya eh, nyathini eh, riek kawuoni ajowaya aduogo kanyo dhi e duka ikaw prariyo kama sawa kamano kama mobiro kik iwach kuma dhiye donge e wachnegi ni gweno kaka ok kamano to kik gigoyi e girachi gigoyi ka gidwa goyi kinayo ka girida ahinya to be wacha wacha an adong'e ni adak China anyalo kwado gi osuto kamano
koro gima wadwa eh. wadwa ni che duka iywa aerial mare kawuono winje kwa we ywayo aerial ki kogwom piny mm. aerial odhi malo mm. wuono tworo ok diket ni goni budget Nyathino mar odre cha. Ok amul.
Hmm? Ondiko ne nyathi to ore duka, pesa no we duka. Nyathini ne onyuolo kode. Hmm. hmm. To moro ma ma ma umiso no dhi kar erucha. Gite. Inyuolo kode. Hmm.
Mano to cha mana biro go. Oh, mano to cha ni biro go. Hmm. Dichuo kiket nini gi dichuo achiel. Mhm. piny masani piny masani bibet gi dichwo achiel ma dichwo mi siling piero ariyo piero ariyo dhi konyi ka ng'ato Onge. dwa ni- mine tuor Mm. gima mondo ikwong manyo en simu En simu. Eh.
Mm. mane gima mondo ikwong Na koro ka biro tinuka tadhi yudo simu. to donge neno marani chieng' ka donge neno kana biro ga gwela Ehe. marani ema dwa miyi Eh, yawa dang' ikonya. To ka simu Inyima. ma- Ehe. kata wuoche ma Kaka ila to ni gi ok nyal namba. wuothogo Ok Donge anyal. ko- Kineno to buogi. Donge Min natoro be Apoja. iseneno adier. Selin Yaani koro matiyo. usunguru na. Selin matiyo.
Usunguru na.
Ah, e dak Oh. ma- ma mosiko kaka idak Wiye mosiko cha chako chomuka. wada. Ineno sani kiwuok kaka itweri maber. Mhm. Ok inyal wuotho nyaka e ndara kok iyudo ng'ama siyi. Bas gima koro watim. Mm. Weuru adhiyo. Mm. Min Adhi Apoja. temo. Kapok idhi, Mhm.
simbni amiyi. Miya. To in gi lai.

Anche dwero cha. Wamiye. Waset.
Useyudo? Yawa asweta to kore kadhi nene kore kako pongo. Eh, uradhi. Ah, ok rach. Sim nya keloni. Haya. Eh.
Haya. Koro in dhi ok sami dhi kuro. Titweri ngi sel matwera go ni. Abro temo.
Ok ichop kata dwa lielo. Kama nyalo ndiso.
Iti gi deke moro.
Haya.
Oriti igwenyo.
Nyako modongo maber ni ke. Ichuok ni tugo kodi nade? Late. Yie ndichwa ni. Ma wanyume box.
Yie ndichwa ni wale.
Wanyume box. Madhi.
Donge na nyisi.
Mm. Mina chwaki. Iwacho nang'o wuon atwara? Eh, kawuono to wiyi mako network. Diwi jamade chiela luongo tise winjo. Duondi amako malich. Bas wuog na gi ka ineno na iwacho ni nabiro iwinjo. Eh. Ano kariambe. Ng'i ane njogo. Ah, oromo go. Jogo le- ler.
Oler. Romo ndi.
Eh. Ma adwa madho to wang'ni kik imaya. Ing'e ni jamaya amadho matin to kaka ong'o maka to ni pesa ni orumo. Ah, ah. Kawuono kik imaya. Ok amayi, donge idhi ng'eya gima Ba, ngugu en. sogi ne ot, ikelna kong'o malo. Awinjo. Kamano.
Tuon. Ah. Tuon malando maduong' cha to dak ane kae. Donge yawo ne gokinyi e nitie. Donge gweno nok jakwaga mabor eka dhi kanye?
Onge kado. Onge in ok anene i gwen gi. To ko jakwaga ko jakwayoga mabor. Lupe gweno mabor. Moro cha onge onge ka die. Gweno ni kani? In ema in dala ka. Gweno na dhi kani. Okinene.
Ipenje penja.
Mata na duonde rach ka duonde jadala gi nade? Ok aneno.
Ok iwinjo kata gweno ka koko kati achiel? Ok awinjo. Duse. Ibende no gwang' moro liwre area ni. Gweno dhi kanye?
Aya tia.
Otworo ga mkiboko.
Gini nyalo bedo ni koke no gwang man gi tiel ariyo. Osewacho. Wach ma gik moko chon ni bende inyi he. Danyad kucho chon. Otwor. Ikonyo nang'. Hey, odigo.
Hmm? Odhi madho gweno. Odhi madho gweno.
Ka mokwongo cha omadho simu, simu mar ariyo gambut, gambut omadho madho.
koro ma ochako donjo e gweng' Oduma be orumo e gunia.
last time oduma norumo e ogunia sani be ochako orumo Puodho to ok odhi.
ok onyon Jamni okia kwayo. dhokane moweyago donge Gwen bende okia kata ni donjo nang'o. Ee, Watimo nang'o? kuduogo to ger ka pilo matindo Wakonyo nang'o?
gweno waomo Ha? mane wach machwe Wadhi kamino chwaki.
kamino chwake mwome gwendwa To dongo odhi gi lwedo. Baka ne to nase winjo ni nyaka ni gweno da dhigo. Story ni nase ga winjo. Dak ni wacho na chona uso. Ape shida no timo no mia siling moro pra beach kanyo na dhia anyego na remo. Otuoro. Okay yo maraj.
Wawa koni gini. Otuoro. Wawa koni gini.
Kaka nubiro dodo ka denyo denyo. Unyalo ne ga ot kae undange. Ah, ah okay yo maraj.
Hmm? Okay yo maraj madhi. Unyalo ne ga ot ka.
Ade mama okay yo maraj. Iwinjo wa koni gini. Koro sani gweno dhi. Ma twaomo. Midwa dhi e sikul.
Ma twaomo.
Gweno ni twaomo. Mae to en gweno mok dhi. In gi roho dang' wadhi.
Ato an gi roho. Wadhi.
Kendo awe lejo wadhi.
Wadhi. Otuon.
Mae tek. Kendo kawuono to min ochwaki ni. Dwang'e ni wan. Wuon Atuor. Wuon Atuor. Ichoge. Kambi ne ng'uti to. Ichoge. Ere gwenda mikawo.

Kata madong ka gi meko. Otaku gi kae to dake der. Magi ga budewa. Mado ng'en. Ondike nyaka nyinge. Ondike nyaka nyinge.
Wene ga budego masaka gwen.